געשריגן, איך האב זיך געדארפט חזר'ן, איינער האט מיר ווארט, איך האב געוואקט אויפן גאס, איך געדענק איך בין געווען אויף בעדפארד ראד און איך וואק אהיים, איך הער אז אין בערנפארד און ס'ווערט און ס' מענטשן לויפן די הייזער, ס'שמארט אין מח נפש עס איז זיכער מ'הארגעט מענטשן, ווער ס'איז אויפן גאס הארגעט מענטשן, מ'הארגעט מענטשן, און איך דארף נאכאמאל חזר'ן אז ס'דא א באשעפער און ער דערשרעקט מיך נישט אין טויט, זיי האבן מיר אריינגעווארפן ווייל. און איך האב אויך געהאט קאראנע ווייל שושן פירם דעמאלטס וויפיל מענטשן האבן מיך ארום גענומען ווייסט ווייסט איך באנטש שלא מעני. די וועלט זאגט א איד וואס די חילוק פון א איד און א גוי געב אכטונג פון א גוי פון א גוי אויב ס'איז שקר ווייל ער קען דיך הרג'ענען געב אכטונג פון א איד וואס איז שקר ווייל ער קען דיך קען דיך קישן קען דיך ארום נעמען.

נישט מען דארף קוקן צו פליזען, מען דארף קוקן צו אידן זעהן. איך קום אריין, איך גיי צו צום עמוד קבלת שבת, און די עולם מיינט ס'נישט אזוי אויסגעארבעט, א מענ, איך בין געלאפן פאר די עמוד, איך הער אסאך מאל דארט שמועסט איינער, דארט שמועסט איינער, דארף איך נישט אויסדרייען. האט אויסגעקוקט ווי א, ווי א, אזוי ווי אין טשערנאבל שטאט, ס'נישט דא קיין מ מ, כ'קען נישט מסביר זיין. האט אויסגעקוקט ווי איך דארף מיין אליינס אין א בית מדרש.

וויאזוי דאווענט מען אין בארא פארק? מ'זינגט צוזאמען? מ'פלעגט נישט אזוי טון ביי מהראש. האסט אנגעפאנגען שבת ביי קאראנע ווייל סתם אזוי דו זינגסט, קוקט דער אריין א ספר און דער קוקט אריין א גליון און דעמאלטס וויל קיינער נישט מיט דיר זינגען אבער דו זינגסט מיט די ווערטער מוז איך אויך זאגן די ווערטער, אויטאמאטיש די גאנצע עולם זינגט מיט. און נאכן דאווענען האב איך געזען אז ס'איז זייער ש. מענטשן זעען נישט אויס מסודר. האט מען זיך אוועקגעזעצט, צוזאמגעריקט די טישן, פארגעלערנט ליקוטי מוהרן, דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער, צווייטע חלק סימן קד. מצוה גדולה לי איז בשמחה תמיד, א קליינע תורה וואס דער רבי וועט מגלה דארט אז אלע צרות, אלע קרענק, אלע גזירות, אלע פאביעס, אלע איך האב א טעג, אלס קען פון נישט זיין פרייליך, און די די דאקטוירים זאגן אויכט אזוי, און אלע דענקסט מיט פאגעלען? און איך זעה ווי מענטשן באקומען צוריק קאלער, גלייך זאג איך פאר מיין שווער יזונתי מען גייט מאכן א ניגון פאר קאראנא.

און די שירעם פון ישיבה איז ווייטער אנגעגאנגען אבער מען כאפט דיך עס אפ, און מען כאפט עס אפ מיט די בעקגראונד אפשר וועט באלד איינער קומען און פארמסר'ן, האב איך בין איך ארויף געגאנגען אין א צימער פאר לערנען פאר די, בין איך ארויף געגאנגען אויבן, און יעדע שיר, קענסט אויפמישן די קליפס, אז יעצט איז קאראנע און עס דארף זיין פארמאכט ישיבה, טשאדעלע באדעלע ווייל באלד הערט עס אויס איינער און ער גייט מיך באלד דא. דער וואס איז ארויף געקומען ישיבה פאר צוויי יאר צוריק מעשר'ן, געמאכט א גאנצע מעשה, ער האט זיך געמעשר'ט אין בארא פארק אלע וואס שילן זענען געווען אפען, א מסור. דארף פשוט מורא האבן פון פון מהרסייך און מחרבייך ממעיך יעצי פון וואס שטייט מען האט פארגעלערנט שירה און צוביסלעך האבן בחורים אנגעפאנגען אויפצופאסן, קודם אויף די האטליין דא שירה, נאכדעם האט מען געהערט בחורים לאכן מיט די שירה, האט מען שוין פארשטאנען אז מען קען קומען. און אויף די בריוו האב איך שוין געקענט שרייבן אז די ישיבה גייט אן, און די חדר גייט אן, און די סקול גייט אן, געדארפט שרייבן אזוי אז מען טיילט עסן, מען טיילט ע. די מלמדים טיילן עסן פאר די יונגלעך, און די טיטשערס טיילן עסן פאר די מיידלעך, און ביינאכט גייט מען טיילן פאר די פרויען, ס'איז ווען איינמאל א וואך א געדערינג, ביינאכט גייט מען טיילן, פון ניין אזייגער גייט מען טיילן פאר די פרויען.

בלית ברירה אויך, איך האב געמאכט איך האב צוטיילט די סקול אין צוויי, די יונגערע קלאס, מאמעס זאגן אז זיי קענען זיך נישט עצה געבן מיט די קינדער צו פרי ווייל די קינדער ווילן נישט גיין אין סקול, די קלאס, די קלאס, די קלאס, יוניפארעם, גיי, כאפ די באס און לויף, אבער איך מיין פון צען, עלף צוועלף יאר, דאס איז צוויי זאכן, ס ה איז נישט קיין אידישע זאך, און נאך א זאך, ווען זאל איך אויסלערנען פאר די מיידל, פאר מיינע תלמידות וואס איז גוט און וואס איז נישט גוט? קום, קום, קום מיט אלע דיינע וועג וואס דו ווילסט גיין אנגעטון, איך וועל דיר זאגן אז דאס איז, דאס זאלסטו האבן אינדערהיים פאר דיין מאן, נאך די חתונה. אז א מענטש ווייסט נישט וויאזוי זיך אנצוטון, מען שטעלט דיך אוועק אזוי, גיי אזוי. דאס איז נארמאל אין ישיבה ביי אונז. אז דו קענסט גיין, דו קענסט דעם מענטש. נישט נאך די חתונה פלוצלינג ביסטו אין שאק, האסט גענומען א איידעם מיט א כאלאט און.

ער רופט זיך קלעסנער רב, קלעסנער רב. אלע אינגעלייט נוצן זיין ספר אויף די חתונה, בני בית וכו', דער האט אריין א ספר אויף הלכות, א תלמיד חכם, א ערליכע איד. איך קען מיט, איך קען מיט מיין הכרת הטוב ווייל די ישיבה האב איך געעפנט תשי ס ט, און למעשה כ'האב נישט געהאט קיין בילדינג פאר תשי ע, און ער האט נישט געוואוסט אז איך בין, מ'האלט נישט פון מיר.

נאך דריי טעג וואלט ער אים אנגעפאנגען רודף'ן, די אלע מענטשן וואס האבן געוואלט רודף'ן די ישיבה, זיי האבן געזען אז ס'העלפט נישט מיט מיר, וויאזוי האלט מען מלחמה? מען גייט צו די מענטש אליינס, צו די מענטש קען מען נישט רוקן, גייט מען גיין צו זיין ווייב, רוב מענטשן ברעכט מען אזוי, נאר די ווייב גייט אויך נישט אן וואס דו זאגסט, מ'האט ארום געשיקט צעטלעך פאר אלע שכנים, מ'האט ארום געשיקט ענגליש, אידיש פאר אלע שכנים אז מ'זאל אויפהערן רעדן מיט מיין ווייב. די גאנצע גאס, די גאנצע בילדינג, קיינער וויל נישט רעדן צו אונז, אונז זעמיר נישט גוט.
כ'מאל די, ס'געווען נאנטע מענטשן, ס'געווען שרעקעדיג אביסל, ס'געווען פראטעסטן אויף מיין ווייב, פרויען פלעגן קומען דא שטיין מיט סיינס ווען מיין ווייב פלעגט אראפגיין צו די באס. יא, וואס רעדסטו? ס'האט נישט געהאלפן, זענען זיי געגאנגען צו די מענטשן ארום, סאו מ'איז געגאנגען צו רבי אנשי שער אז מ'גייט אים, מ'האט אנגעפאנגען אים קאלן אלע שכנים מ'זאל אויפהערן דאווענען, סאו די סברה איז אז א מענטש בויט א שול און א מענטש וויל זיין א רב, און ער פארלירט פאר אלע זיינע מתפללים שבת ווייל ער האלט א תענית, זאג איך, ס'וואלט נישט געווען אזוי שלעכט ווען ער זאגט מיך, כ'מיין איך וואלט עס נישט אנגעקוקט אזוי שלעכט ווען ער זאגט מיך.

מ'האט צעשמעקעט די עקספעקטעישאנס אבער מ'האט געמיינט אז זיי קומען אין יענג קיצור די פאליציי קומען און קלינגען נישט געעפנט אבער עס דא שרייען אויבן אויף יא געעפנט קיצור קומט אריין מיסיס שארף שטייט מיט די דרייסיג מיידלעך און מ'האלט א פונקט דעמאלטס דארט געווען זי איז פונקט דעמאלטס דארט געווען. זי ווען דעמאלטס איין מאל א וואך איז זי געקומען. פליז פרעג וואס גייט דא פאר איז סקול? פליז זעט נישט אז מען קיינער גייט נישט קיין יוניפארם ס'איז שכונה מען נעמט צאם די מיידלעך מען וויל זיי אויסלערנען וועגן קאראנע אז זיי ווילן שפילן מען וויל אויסלערנען אז מען זאל

איינער זאגט מיך אז מענטשן זענען אנגעצויגן אז מלחמה רוסלאנד איז אריין אין א מלחמה מיט אוקריינע דארף איך חיזוק אויף דעם געמאכט א ניגון איך הער עס יעדע כמה זמן אבער דעמאלטס מיינט איך דאך שכוח שכוח אדער אויב טראמפ געדענקסט ווען מען האט ארויס געגעבן א ניגון וועגן טראמפ און ביידן מענטשן האבן זיך געשוואוירן וואס מעדריש אויב ביידן ווערט פרעזידענט וואלט ער געשריגן נו.

איך כאפ עס נישט גלייך. דער אייבערשטער פירט די וועלט. יעצט ווייטער, אויב טראמפ גייט מאנערעסטירן, דו האלטסט מיט די נייעס? גייט דער אייבערשטער ווייטער פירן די וועלט. ס'איז א גוטע פלאץ יעצט פאר פסח. ס'איז נישט געווען קיין נייעס לעצטנס, און די געלאט האבן נישט וואס צו טון, מיר דארפן העלפן אינדערהיים.

אויב די קינדער בלייבן דא אינדערהיים קענסטו עפענען א משוגעים הויז פאר מיך, קענסט מיך איינשפארן אויף זיין מוח'ל, אדער מאכט חדר פאר די קינדער אדער דארף מען טראכטן פון א אנשטאלט פאר די פרויען. פארשטאנען די מעסעדזש? מיר האבן געמאכט חדר די נעקסטן טאג. מיין זיידע זכרונו לברכה, יעצט געווען די יארצייט רח ל. ער פרעגט, עס איז געווען ממש. ער פרעגט מיך נו נו וואס איז ביי דיר וואס איז ביי דיר ביי דיר איז אפען זאג איך אים זיי דו ביי אונז די חדר די סקול די בית מדרש אה אה אה מען זעהט מען זעהט אויף דער אז אה אה.